Şiyar! Te keçik zeft nekirin dîsa. Gêj gêj xeber nede. Her du jî cezexwarî ne. Hay ji xwe hebe. Ma tu nizanî kul malê ne. Lê çaxê karê te li vir çi ye heyzebûn? Ma mîr ji te re negot Çavdar Belwan, tu çi digerî li van derdoran? Ma ez ê hesabê bidim te. Hiliş pêşiya min. Hadi! Min bi qaçis neke hîse bû. Yan na tu yê nişkê va bibînî ku li ber çavê Mîr Zênedîn reş bû. Wê demê ne xanima Gulê kare te xelas bike ne jî keçikên te yê delalok. Sîn û Sitî ji bo wê xeletiyan neke ya na tu yê poşman bibî he. Ev tu çi dikî wisa? Ev heneke. Na, vaye tu dibînî, ez pir ji dil im. Ez tenê dibînim ku tu serxweş î û nikarî li ser piyan bisekinî. Tu dizanî Zîn, tu misa jî pir xweşik î. Bes e, ev qas gotinên bere dayî. Vê gotina min xilas nebûye.

Min berde. Navê wî bêje. Kê evda te? Min berde. Yan na wê ji bo te ne baş be. Ez ê ji kekê xwe re bêjim. Wa! Tu yê ji kekê xwe re bêjî. Baş e. Here ne sekine. Hin gotinên min jî hene ji mîr re. Tu nikarî vê bikî. Tu dixwazî em biceribînin.

Sîn bi nêr Tacidîn da. Wellehî tu ecîb î. Sêrê me ketiye belayê ne xema te ye. Netirse. Dadika me tiştek nabêje. Lê ez ji şiyar ne ewqasî ewle me. Çi? Şiyar? Wî te dît? Tenê bi dîtînê mapa baş bû. Bê şerm û fêdî eşqa xwe îlan kir. Çi? Hadi bimeşe. Te çi kir? Te bersiva wî bidayê? Bê şermê bê heya, çawa dikare tiştekî wisa bike? Guhere guhê kekê me wê çi bibe? Naçê guhê wî. Çawa? Tu nabêjî yanî? Wê ev bêedebîya wî bê bersiv bimîne. Heke tu nebêjî ez ê bibêjim. Tu yê jî nebêjî. Çima? Ji ber ku ya dît. Me bevda te. Çi xweş. Em ê du dawetan bi hev re bikin. Te ji van gotinan bi her de stî. Ka te me em nedixwest. Lê te ji gustilkê re negotiye na. Hemû sûcê te ye. Wa! Ma min ku stilxistilîya te tim reva ji malê ji fikrê te bû. Xwedê bike ku hatibin. Lê ku natibin ez ê çi xwe li serê xwe bikim. Ya Rabbî.

Tiştekî bînin sêrê min ez ê çawa bikim ya Rebbî. Xêr e? Ev xwarina kê ye? Ya keçikan e. Kê ji te xwarinê xwest? Xanima Gulê xwest. Taştê jî ne xwarin e. Ê baş e, ez ê bibim. Tu ji kengê ve karê min dikî? Min got ez ê bibim. De haydi here ser karê xwe, haydi! Haydi! Ev pîrên jin dîsa hin tiştan digerîne. Gelo dibe ku ev keçik ne li oda xwe bin? Bi xêr hatî mîrê min. Mîrê min. Keçik pirsa te dikirin. Dixwazim te re xeber bidim. Qey hişêwan hatiye serê wan? Baş e. Ka ez herim, em xeber bidin. De nehêle mîr jî here cem ke çikan. Em ê îca te bibînin hey Zebûn xanim. Qey tiştek lazim bû mîrê min. Keçik li oda xwe ne. Keçik. Zên, li ku ye? Li Cemstiyê ye. Ew, nizanim. Te here lê? Mîrê min, bisekine. Mîrê min, bisekine, bisekine. Xêr e heyze bûn. Mîrê min, ew ê keçikan serê xwe bişuşta. Dema derketine ez wan bişînim cem te. Dilşan got. Keçik dixwazin xeber bidin. Hûn henekê xwe bi min dikin, heyze bûn. Estexfurullah mîrê min. Keko? Çi bû? Tu çima hêrs bûyî? Ma mimkun e ku mirov hêrs nebe. Xebera kesî ji kesî tune ye. Vaye li odeya xwe ne? He? Ee? Eh. Kavêjin. Hûnê bi min re çi xeber bidin? Çi bû? We zimanê xwe xwar. Netirsin keçikn o. Ka bêjin hûn ê çi bêjin? Ew k Me dixwest em bêjin Ma ewqas ceza ne bes e. Nizanim. Bes e gelo? Helbet bes e. Em di Newrozê de jî li malê man. Lê ez dibînim ku hûn hê bi aqil nebûne. Hûn radibin, aqil didine min û rê Nîşanî min didin. Na. Zî nefes wisa bibêje. Em baqil bûne. Na wisa zîn. Mesele hate fêmkirin. Cezayê wan ne qediya ye. Wê dewam bike. Keko. Keko meko tune. Ji min re nebêje. Ji xwişka xwe re bêje. Te lê borîm bixwasta? Dê bimirayî. He? Ez ê ji bo çi lêborînê bixwazim? Bes e!

Jina û pê de çi bê serê we min eleqeder nake. Ev de çi manê? Ez nema dikarim li rûyê mîrê xwe binêrim. Ez diçim. Em ê bêyî te çi bikin? Dadikê, ji bo xwedê. Wellehî em carek din te aciz nakin. Wellehî em ji gotina te dernakevin. Qet li ber min negerin. Ev cara çendan e hûn soz didin. Hele tu, hele tu zîn. Ev serhişkiya te têre her tiştî dike. Lê vê carê sûcê min tune ye. Stîyê ku stîlkan girt. Revan ji malê jî fikra te bû. Hewsa serê ev bixwin ha. Wele ez ê ji eşyayên xwe bidim hev û li pey te werim. Tu dibêjî qey em ê bimînin. Em ê jî bidin pey te. Tu herî ku em ê jî werin wir. Çima? Ma qey hûn ji min hez dikin? Em hez dikin helbet. Tu diya me ya duyemîn du hesibî. Mirov çawa ji diya xwe hez nake? Min jî wê her dem wekî zarokên xwe qebûl kirin. Di navbera dayik û zarokan de qeyd çênabe.

Têgîstîlkan bigirî destê xwe û li nav bajêr bigerî. Wekî prensêk û sala Sîndirella derî bi derî digerînin. Hûn tinazê xwe ji xwe re bikin. Ka angûstîlkan bidin min. Xêr e kurê min. Rûyê te zer bû? Nizanim. Hema wisa bû. Mem, a destê te de çi ye? Qet. Ma mirov ji evîna xwe fedî dike kurê min. Evîn tişte herî xweş e ku tê serê mirov. Ya min jî pir delal e. Tu dibêjî qey xezalek e. Hum, navê xezalê çi ye? Qey astengiyek heye li pêşkeçkê. Evîn tu astangiyan qebûl nake. Qey tu ji me ditirsi ku em ê keçikê neecibînin. Xuşka biçûka Mîr Zeynedîn e dayê. Zîn. Wîlî mi por kurê, te çi kir min? Dilê min ketê dayê. Ma kesek nema ku tu hez bike. Tu yê bibî sebebê bavê xwe kurê min. Te ku here guhê kalê te te çi zûmeta xwe ji bîr kir berxê min. Çawa ji bîr bikim dayê? Lê lê deng naçe dilê min. Me tate bi Mîr Zeynedîn re zewicî û jiyan li xwe kir jar. Ji malbatekî

Derdorê tevlev neke bes e. Xwedê hevza mirov bike. Ma min çi kiriye? Berê xwe bide min Dilşan. Ez dizanim çavê telciyê min e. Tu van tiştan hemiyan jî ji bo yekê dikî. Lê tu xeletî dikî. Hem Xanima Gulê hem jî Mîr Zeynedîn ji mirovên çavbirçî hez nakin. Na, bi Xwedê, bi Quran çavê min nel tiştek wisa ye. Dîsa jî ez ji te re bêjim. Xwe zêde tevlî mesela neke. Tu yê zerarê bibînî. Ji xwe tu her tiştî dizanî. Em ê bibînin ka kî zerarê dibîne. Wê xwarina hezir bibe xanima Gulê. Mîr li ku ye? Li oda xwe ye. Na derket. Got ji bo xwarinê li benda min nemînin. Dîsa çûye cem wê jinikê. Di wan deman de xeletiyekî wisa kir ku hem xwe perîşan kir hem jî me. Bila şaş neyên fêmkirin. Lê min fêm nekir. Mîr di wê jina bi navê Hêlînê de çi dît, xanima Gulê? Ax ax. Me tu yekî jî fa nekir. Ma em ê li benda mem nemînin? Na, ew ê dereng were. Bavêm li ku ye? Ew li odê Raza ye. Mîda wî dêşi. Dîsa wî hinek şîr û piskûwît xwar. Nasir, ez ê ji te re tişkî bêjim lê. Ê de bêje, tu li benda çi sekinî? Lê bi şertekî ku tu hirs nebe. Lê tu yê ji me re jî tiştekî nebêje. Dev ji şertan berde jinik. Tu çi dibêjî bêje. Kuruk dil ber dayikê. Ya bi xêr jinik. Ma ez ê çima ji bo tişteke wisa hêrs bibim? Ê, qîza kê ye? Xwişka Mîr Zeyneddîn. Zîna xwişka Mîr ya biçûk. Nasir! Nasir! Min xwişka xwe parçeyek ji canê xwe da wan têr nekir. Niha dor dora kurê min e. Ji min re bêje bila eşyayên xwe bide hev û berê xwe bide Stenbolê. Wiha neke Nasir, ez bi zorê gîhaştim bi kurê xwe, ma zê dîsa hesreta wî bikişînim. Fêm bike jinik, heke li van deran bimîne, wê ji destê me here. Ma tu nizanî, Zeynedîn dest diavêje çi, ser û bin dike.

Axîna te Wê ev halê min tewtun ney bigihêje kulo Radizim sitî, Dilê min radibim sitî nekirî Dêliyekî jî Ne gerek ji hişê min dernakeve Tu stranê Bi xwedê xwedêje bûme wekî mecnûn Nekirî dilê min Nekirî Ez bi diya xwe re axivim. Nalo Ne gerek tu pir jêhatî maşallah.

Laliyekî cal, laliyekî calan. Mirov nizanim dikare tev ji wan berde gelo? Gerek tu bigrî tu stranên xwe bêje.

Ew kêliya ku gestîlk da min qet ji bîra min naçe. Diviyabû min ew gustîlk negirta. Ne mimkin e ku ez û mem bigihên hev. Ya me tenê xeyal e. Ji ber mesela berfînokekê me. Ez dibêjim tu bela sebeb dikî derd. Dibe ku evîn nexweşiya di navbera herdu malbetan de xelas bike. Belkî jî divê berî kes bibihîze em bi dawî bînin. Sî, Tu dibêjî ew ê dadikê bikaribe navê wan herduyan hîn bibe? Kaş min re qehwekê çêke Dilşan. Ti ji êvara Xwedê de li ku yî? Te dîsa wê ziqûme vexwar. Ez hesab didim bavê xwe nebese. Îcar ez ê hesabê bidim dêmariya xwe jî. Em hem begê xwe îdare bikin hem jî gotinan bibihîzin. Baş e wele. Xwedê ez ê te ji bavê te re bêjim şevê din nehatiye malê. Pişt re jî tu zanî ew ê çi be. Dê temam dirêj neke. Ji xwe aciz im. Tu yê bi vî halî zor bibî zavayê Mîr Zeynetîn. Teralî bi te re heye. Eraq bi te re heye. Ji xwe ew mesele nabe. Ez ê çima bela sebeb xwe aciz bikim ku xwe bidim ecibandin? Bavê te carekê xistiye serê xwe. Wê tebzînê re bizewcîne. Tiştên ku bê îmkan bin wan dike. Tu xwe yê wî dizanî. Xewna ew xewn. Zîn ji yekî din hez dike. Tu çi dibêjî kuro? Do min dît. We digot qey ew li malê ne, lê ew ketine dilqê mêran û derketine derve. Ji xwe min fêm kiribû ku dek û dalavan digerînin. Qey Zînê di Newrozê de çû cem yekî. Erê çûye. Di ser re gustil jî xistiye tiliya xwe. Pêşe bi xwe de. Ji bo wê bila bavê min qet dilê xwe xweş neke. Xêr ji Zînê nayê. Dilşan! Oh! Sibeha te bi xêr Zîn xanim. Ka ji me re du qehweyan çêke. Dixwazin ez dû re li fiala we jî binêrim. Nehewce Elî, ji xwe fiala wan derketiye carekî. Ez dibim tu hê re ser çavê xwe bişî hoşiyar. Tu hê bi ser xwe de nehatiyî. Tu beredayî beredayî xeber didî. Ji dilşanê re gotiye. Xebera wê jî ji Gusîkê heye. Heke tiştekî wisa bikin, tu jî bêje Şiyar gotiye evîndarê te me. Ji ber wê jî nikarin tiştekî wisa bikin. Ax sitî. Ev çi dert bû te anî serê me. Te çima çû ev gûstîlk derxistin? Dev ji van gotinan berde. Em ê ji malê çawa derkevin tu ê bêje. Em ê çima derkevin? Lewra divê Tajdîn bibînim. Tu dîn bûyî? Bala her kesî li ser me ye. Hem vê carê em qet nikarin dadikê bixapînin. Bi xwedê wê lê xeher e. Dadê ne li mal e. Sibehê zû derketiye. Derketiye? Çûye ku derê gelo? Allah Allah.

bihîn bistînim. Ez bi awsenekî bigerînim. Ji do heta niha te difikirim. Kêliyekî jî ji bîra min dernakevî. Pir bêriya te dikim. Debar nayê min. Ez jî wekî te me pir bêrî dikim. Gustîl e gustîl derxist. Dadika min gustilk dît ji tîliya min derxist bir. Ez ji te dûr xistim yanî.

Ey şirîkê şadî û xemê min, hemrazê dilê min, hêlîna kulê min, stargêha şadiyên min. Zîn evîndar bûye. Ew hissê ku meraq dikir. Lê peyde bû dawiya dawî. Ev bextekî çawa ye wisa? Şadiya minî herî mezin, sirrê minî herî veşartî ye. Bahozê min, xwezî te xeber bida û aqil bida min. Te rê nîşanî min bide. Ez pir bêçare me. Oy! Oy! Dayika Rojna, te tiştekî nexweş dît? Hin nebe. Nizane bî çêtir e. Dayê! Bêje çi heye? Mirin! Mirin di reh de ye. Axin! Pir dijwar hene keça min. Ji pey we naqetim. Dua bikin, dua bikin. Dema guhim çûne ber dergah. Bila Xwedê merhametê li we bike. Wê kî bedela van axîna bide? Ka bêje wê kî? Tu yê ji nêzîk de hîn bibî. Jê veger tune. Heyde! Niha here, heyde! Min bi te nebihêle. Heyde! Eh! Hukmê felekê ezelî û ebedî ye. Eyna da zeman, qerareke ku bi paşta nayê hildan e. Emrê Xwedê qedereke ku wê muheqeq were cihê.

Xêre Dilşan, tu li vir çi dikî? Min min got ka kincên qirêj hene yan na. Ez ew kan vedikim. Ez ê yên herî bişom. Wa, wisa? Ji xwe ez yên qirêj datînim odeya kincan. Herê lê min ji bîr kiriye. Wekî maran digere di nav malê de. Bi dizî û veşarî. Muruz tu vişa cim nexweş. Dawiya dawî ez ê bi kekê xwe re xeber bidim. Çare ev e. Eman lê tiştek jê dernakeve. Kekê me pir ehemiyetê dide Beko. Te jî pir bêriya wê kiriye ne wisa? Na xwe çi sekinî? Rabe here ber deriyê wê. Dilê xwe jê re veke ba hozê min. Bêje. Ev qas dûrmayîn bes e. Bêje ew qas hêztir bes in. Dûrê himbêz bike û maçî bike. Bêje min silav ji me em aniye. Em êvarê çi xwarinê çêkin xanima Gulê? Ji zû ve ye. Me hûr û rovî nexweriye. Mîr Zeynedîn jî jê hez dike. Zêde çêkin. Îşê hûr û roviyan dirêj e. Neyê ley varê. Îstota reş zêde nexiye dilşan. Merv aciz dike. Em kebabekê biryanê wisa xweş jî çêkin li berê. Erê. Eynê wisa bikin. Sifrekî xweş a ziyafetî raxin. Ji xwe me ji wê xwerina Newrozî. Tu tiştekî fehm nekir. Haydê bêje beko bila tendûrê dade. Nelvire. Bi mîr re çûn ser erdan. Ev der hemî yên men e mîrê min. Aferîn ji te re Beko. Min di dilê xwe de digot ev kareke pir zehmet e. Ku me erdê vî zilkî vê jî standiba. Ev çi ye? Ev çi dikin Beko? Nizanim wele. Hemîd bi gotina xwe kiriye ji bo. Ocaxê dest bi kolana keşfê kirin e. Ev Hemîd jî mêrekî têra xwe ye. Na mîrê min. Mem nebe ew nikare tu tiştî bike. Memê kurê Nasir ketiye eqlê wî. Dibêje di bin erdê de cewher heye. Xwe dê giravî. Qey wisa be em nizanin. Lê tu meraqa neke mîrê min. Ez ê wî erdê jî Em bi îzna Xwedê heta ji wan bê bila ew erdê bikolin. Tevjê berde Beko. Min û Nasir neyne li hemberî hev. Nexweşiyên di nava me de qewimîn êdî bes e. Ah keça min a delal. Dê ji dayika xwe re qehwe çêkiriye he? Keçê, li kîjan çêyî berfbariye he? Tu dibêjî qey min qet çêy nekiriye. Divê tu çêkî helbet. Divê tu çêkîk da ku di malê de nemînî. Dayikê. Bêje karika min. Ku werin min bixwazin. Wê werim helbet. Baş e, tu yê qebûl bikî. Tu yê min bizewcînî. Na, na, na. Ez te nadim. Ka hinek bisekine. Dayê lê. Sitî? Qey yê kê? Na dayê, te ew ji ku derxist? Nav xwe, tu çima pirsek wisa dipirsî keça min? Qet, min hema ji xwe wisa got. Ê, baş e nav xwe. Qismêtên bi xêr bixwazin keça min. Li kekê xwe binêre. Zewci çi bû? Ya muhîm ne zewac e. Ew e ku mirov wê zewacê heta dawî bidomîne û li ser piyan bihêle. Him. Çawa ye? Pir delal e. Binê, tu yê vî pir biecibînî. Huner ne di kincan de ye. Ya muhîm kesa wan kincan li xwe dike. Canê min. Cana min. Ji bo min zêde mesref kir, tu hêrs nebûyî ne wisa? Ma çima hêrs bibim? Tu ji bo zilamê xwe li xwe dikî. Ji bo Xwedê, îşev li vir bimîne. Hêlîn, nabe, tu dizanî. Belê, dizanim. Tu nikarî diya xwe û xwişkên xwe tenê bihêlî, lê tu min dihêlî. Alo? Ezim? Belê? Belê? Çi bûye? Mîr! Xeberek ne xweş hat. Berfîn. Miriye.

Beriya heft salan ez û diya xwe em bi meşê derketibûn ji vî bajarî. Min niha wê bi halê wê yê mirî anî. Pir dixwest carekî din bi çavê dinyayê bibîne axa xwe. Lê ne bi nesîb. Pir zor e mem. Ev îş pir giran e.

Kerem bikin jin li vê alî ne. Rişad bik. Xwedê sebrê bide. Kurê te li ku ye xanima Gulê? Mîr Zeynedîn li ku ye? Serê te ji sax be Mûsa Beg. Êşa me tevan giran e. Hayde keçikno. Ez ê bêjim ware malê kurê min lê dizanim tu yê nê. Dayê, wiha neke. Xwe ev qasî nêşîne. Ez li ber kurê xwe Mîrzeyne didikim. Ew ê çawa ji bin vî gunehê derkeve? Ma nexweşîn tune ba qîmetê xweşiyê dihate zanîn. Mirin neba xweşiya jiyanê dihate zanîn. Pîrîtî neba xortanî kengî bi qîmet dibû. Ger tuneyî neba hebûn, xerabî neba qencî, kufir neba îman, Cehennem neba cennet, tarîtî neba ronahî, Firehbûn neba xweşikî ev qasî qîmet digir. Yên ji mirinê ditirsin evîndar nebûne, ew ji bo dirêjbûna umrê xwe muhletê dixwazin. Lê evîndar dixwazin ku

Tew ax, berî salan avê te ser xwişka min. Berî bimre, tew xiste bin erdê. Tu li vira hêsîran dirijînî û qaşo wîjdanê xwe rehet dikî. Xilasiya te tune ye Mîr Zeynedîn. Ev ezabê wîjdanê te wel axretê jî te rehet nehêle.

Bêje, ev gustîlk ê kên e. Du xortên çeleng û pêlewan, du ciwanên ku qama wan wekî dara serwiyê ye. Ew her du gustîlk yên wan her du xortan in. Wê yek şadiyê bîne ji xwediyê xwe re ya din jî wê bişewitîne xwediyê xwe. Bi agirê evînê her ku ew bişewitin wê li ser vê axê dûrik û lorik ji bo wan bêne lorandin. Kî kîjan? Wê kîjan bişewite? Ya Asî Ya bêtirs ya ji bo tu tiştî poşman nabe. Zîn. Wê kî keça min bişewtîne? Kîjan xort? Ez ê wî çawa nas bikim? Çawa bibînim? Wê di dawiya reyekî dirêj de derkeve pêşberî te. Dema te ew dît, tu yê zanibî ku ew e. Çi karê te li vir heye? Ka tu yê biçiyayî dîtina min? Ez naçim. Naçim dîtina wî. Tu ditirsî? Belê, ditirsim. Cara pêşiyê ku pir ditirsim. Ji êşkişandinê ditirsim. Ditirsim ku yekê ji xwe zêdetir hez bikim. Ji evînê ditirsim.

Xorto? Kerem ke xaltike? Ev gustîlka te ye? He, belê. Belê ya min e. Zînê ev şand.